E lo bontari Yahvé. E lo bontari El Jomar. Hey brother, ora mi ta papia ku bo se bo ta bai kosei of bo ta kana bai para un tiki leu pa mi bo papia ku bo paso awor kita kombersashon serio ta bai tin swa. El jomar no laga mi tin ku lora wak bo pa bo sa ta ken kara kara. E koki ta bayendo via telefon masha great mes. Mati e muhe ku bo ta worde kune ei maña bo number den su telefon sua. Maña su number maña bo number den su telefon. Ami na mi bisa bo eerlijk, ami ta gaika bin fo'i Hulanda mi ta gaika ka bisa le fo'i será, ma ka bin haña tbs, awor ki mi ta den Kòrsou pa mi basila ku mi famia fakansi, pero bo ta horde den mi muhé su telefòn sua. Ken ta bo muhé, papa? El jamar, el jamar, el jamar! Wak! No, pero bo tin, bo tin bisa ami ken ta bon un FM, mi no sa FM. El djamar, wak, wak. E ko, e, e, e kos ku mi ta papia ku bo aki, ta e kos ku mi no ta gusta dje mucha yòngnan djawendia, ruman. Nan tur tin sinku, seis muhé, awor bo ke puntra mi ta kua dje muhénan! Brother bo tin mi muhe plus mas muhe ta hombu degasiado bo ta a mi ta un muhe so mi tin paso te seiso mi por haña ruman awo bo ke dos tres awo bo ni sa ta kua ta di mi. Fem, ami mati mi no tin muhe di mi mes fem ami ta kon kon mi ta basila papi ku nan fem ta kin. El djamar, el djamar, e koki echt ta kansa mi, Shari bo ta papia ku ne, mi sa bon bon ku bo ta papia ku Shari brother, mi no ta tin gan di bisa nomber pero awor ku mi ta ya mi ta tira e nomber pa bo no kere ku ta gai chikis pret pakiet mi ta pasobra mi tin sèn, el djamar ta neme mi tin sèn pa mi brother awor ku mi ta sera. Pero otro luna mi ta sali, diestres di diciember mi ta supos di sali, mi tin seng pa mi cumpra ticket mesora, bra Corso wou a shari su drechi, paso tur e tenta mi ta mandando seng pa shari, bo sa si. Mati ken ta shari mati, mi no ta brua rama rama, oke ba brua mi completo. Brother Elja Marta cuanto muhe bo tin ta papia cu ne cu bo ta cambia e number nan ta pizza hut bo tin mi muhe di save den bo telefon como pizza hut.

Na mi tambe bisa bo wah. Ami ta un gai wah. Mi no tin ni gana di bisa bo pa ki Makai sera, pero wah brother, Makai sera maña tbs e ka gobierno di Hulanda aki, e hende degasiado, abo e ki bin Hulanda as wah? Ami e aki riba manante wah. Manti aki riba ma, awel bo sa con ho de doe makambanan aki ta drei cu nos pretu. Awo aki mes cu Corsou a bai wey cama ti, e makambanan ta rabia Eljomar, e makambanan ta rabia. Pero Eljamar si bo ta oda ku Shari e konaki ta kambia mi miente brother di dje stres mi ta suposi bin bo ta bisa ta oda ku Shari brother brother na mi explica ho ma ripara ma kimen di wak mi ta tin tur ko plania kaba ora mi bin Kòrsou mi ami ku Shari kantu laman ma paga un auto kaba ma laga mi prima Bo conoce Charitey di pariba? Charitey no. A wel brother, ma laga mi prima Charitey di pariba paga un auto huur pa mi na na Wezen Zendal ey. Bo sa unde ta Wezen Zendal? Fran, Unico Chari cu ami ta papia cu ne, wara, sorry, Unico Chari cu ami ta papia cu ne ta biba Hulanda, Fran.

Brother wak ey ey Eldjomar e wega dje mucha chikitunan ku di abo awendia ta hunga ku ku hende grandi manera mi no no ta wega pa hunga ami ta kay loko mi ta di tbs asina nan ta bisami na hulanda mi mes no ke bisa e kos ey pero si ta loko mi ta ta loko mi ta brother mi no por hasi nada. Ey pero pero pero tende tende tende algo mara ey so a ta regron flow riba facebook pa bo no spanta fem nos ta bisa ta hasi un prank call cu bo aki oa bo ta live bo ta live bo subi facebook awoki bo daña nos live regron flow bo sa caba bay rustu pa bo no spanta fem.